Bia oportunidad di forma parti di un di e un di e mihó entertainment bands nan aki nan na Aruba. Lo ke te Sheng Music. Hey, awe ta forma parti di e front di Sheng Music. Hey, wari ma mencionabo ke te seka nos. Awor ima bisabo no ta Mercedes Benz, no Mercedes Benz e di Europa. Aki nan ta Chico Benz di Haiti, wat den eh. E di undi bu nos, omo Benz, mi brother, sigur un feliz tari, welcome, un bia mas na XFM 102.7, mo abo dat un radio tour mas, ja largo men, sabe? Pero nta nada, you're saving the best for last, sabe, di bia tari aki, konta vai, brother, tranquilo? Ah, mo kita kigo te erg no stay, no stay. Tranquilo? E sigur, prome ko mi bai kubo den e produksyon nobo ko botin aki nan, Kon ta biniendo ku ku Shine Music a bo mes formando parti di e banda? Um sigur kon bo eksperensia ta bo ta sinti esaki a yuda bo um inova komo artista? Um sigur komo un gaya manera um no sigur nos amigo Reggie ku tin tin tremendo um tipsnan pa bo tin hopi konosementu di musika bo ta Sí, sí. sinti um e banda aki a yuda bo krese? Sí, sí, em, basta, basta pasoba em, Di mi mes semper mi ta tin mi cantikanan pero claro. um, bo mes a uh, ya am tra on the ground so a mi tra sa nada di di banda que con aquí después me bin conocer Shine e mi di ok bon vamos probar algo novo anto ela bai bon ela bai bon te awo aquí e ta baindo basta bon nos ta den full swing ku awo que menos tin un album ku nos ta baindo kune

Eh, ya, ora mi ta solista, ami, ora mi ta canta, mi ta, ban bisa mi ta tira mi shouts na, of mi ta, eh, mi no tra sa ku mi sa coordina stem junto ku Aha. tre cos, ne, so awo, ok, mi sa coordina stem ei, esei mi sa bai junto ku otro, tur e konde ta awo, ki mi ta siña nan, como ne, so, Ze, pero e ta ela, bayendo, e ta ela bayendo. tarda bo pa siña of, of ku, ku bon guia ela bai? E ta bayendo ku bon guia te ainda di man di velo, bo mesa poko zundramento. Pero... No, pero de juffrouw school, oh, maar hey, broer, de juffrouw school en tabo, no, bobo, no, por tu mena malo, no, de juffrouw no, school en tabo, ore papi eta grita kaba, no, de juffrouw school en tabo, eta kaba i strafo, si moza. Oh, bo, kiko. No, pero eta bayendo, eta bayendo, te ainda, te hoki, eta bayendo basta bom, mami, mami ora basta, y sí, te gustando. Master brother. Hey, a ver, bota bin ko, bota bin ko, e mi ta gañabo, no? Mi po gañabo y bisabo den bo cara con mi te voy purba bise título de bo canción. Pero, pero, pero, mi, mi, mi, ok, lan purba. Crie so muen. Crie su muen. Su muen. Su muen. Crie su muen. E vos sa esa que ta un de género nan con mi te sinti hopi tempo ta, ta creciendo aquí nan Aruba. Eh? Mi te quiere pe último año nan Um, sigur influencia di diferente artista a crece e genero aki nan, pero abo bibe genero aki masha tempo. Con bo ta sinti cu ta creciendo na Aruba? E genero awo que ta creciendo basta, aunque ya nos ta wor overlook, pero nos nos ta crece basta. Wane hey, si um, compa, compa wor lanta hopi. Paso despues di tempo nan ya cu par di banda nan grandi a kibra, que con aki botra tin carimi, tempo nan ya tambe. Uh -huh. So, crece basta y awo ki tambe tin par di artistanan ta bini nan so tambe. Cu nan ta treciendo e vibe di compa back. So, Bo ta kere, bo ta kere, sorry pa corta, bo ta kere nos por um, publicamente gradici un artista manera Djeon pa a, pa trece compa back of no? Si, sowieso nos por gradici, nos por gradici sowieso. Eh, el hace basta. El hace no? basta. Um, bo como ne, so, mi te bisa cu no, el hace basta. Como ne, um, pero a mi mes, a mi sempre ta un perspective mas leu. Okay. Tanto mi ta follow John, pero mi ta follow artistanan ku amel ke llega na nan level of por ta ma pa sur pasa nan pasa Mas, kora. Bo no por keda ke mindset pa jis keda nan of jis yega, bo jis di go ta mas. Of bo sa bo Leo. tipo- No, sowieso, s- em, paso bo nunca sa unda chance ta, como ne? 100% brother. No, así mi te donaba por razón. A compa mi te sinti tabata tin su tiempo manera pa mencionar de banda na grande kibra. E hende ro a hay un sla. Mi lo Sí, bisa la ku hay un sla basi sla duro. ku ama atrobe hende nan konosé. E ta tamani un gap, si Sí, mi mag sí, sí. bisa. Pa sobra bo bisa Carimi, bo bisa tur e banda nen awo, tur e hende tamani aha, sí, sí, mi gusta nan. Pero entre ora ku nan a kibra te ku awe, ta te awo mi ta sinti komo ok, tende, Geinegy ta kanta, am, tal artista, Buleria tambe ta tin un temporada ku nan ta tin hopi covers nan, hopi kanshonnan, am, Opa, am, tambe. tambe di nan ku a sa kopi kompa, pero tin un gèpinan. Sí, sí, ku entre nan ku nan no ta tin mucho kompa. Awo boso, mi tengo ku ta honesto, mi tengo ku puntra bo um, como Shine Music, um, hopi biaha ta ta konosi como hopi covers ku boso ta hasi. Kon bin e switch di bisa nos ta bin ku produkshonnan original di nos mes? Ja, I mean, Como bo ponel den bo palabra mester cora si bo pone un simia y bo bo pone un simia y bo pone awa e simia ta crece toch y bo ta keda produci bo ta keda produci cosnan nobo no por keda lanta den meun co como eso y ora y nan a bini cu idea nos traha un album cu nos ta nos tur cuatro nos cuatro ta. Traha un kantika di nos mes, of ya skibi un kantika di nos mes, amo a skibi mi kantika. Amo mes a skibi esaki? Si, mi a skibi mi kantika i mi a trese pa em, Reaje, i Reaje a hasi su produkshon kuné. Ma se ke mensa kita a skirbi pa bo mes? Si, si, skibi pa Paso mi mi ta mes. duda. Ku e letra nan kiki reaji bos kibi nano. Reaji bos kibi nano. Reaji komprende algo ku pa bisa si?

Yora riba mi. Sí, yora riba mi esei kimi ki meke sei ora bo ta en love of bo ta admira un persona. Mm -hmm. Anto e persona e tin su parea of e tin un persona ke tin kaba, pero ku no ta tratando e bon of ku no ta okay. valorando e bon. Bo como ne e ora e persona sa ken bo ta, pero sowieso bo no po yega ne parti ne acuerdo pa bo sa pa abo tin e persona. Pero dia dia un dia of otro anto algo bai fout. Okay. Persona po kai riba un brasa na, paso abo lo ta su pis. Awo brother bo sa ke pregunta ta bini no? No, mi sa ke pregunta ta bini. Bo sa ke pregunta ta bini. Mo na. Sea, bo wa mi wo na ka be. Ruman bo sa normal ora nan bin serka mi i papia ku mi bisa mi nan inspiracion. Nan ta bisa no e kantika i nan zennan. Lami splica bo. Tur artista of banda ku bin serka mi i papia di nan cancion i mi puntra hunda inspiracion ta bin nan ta splica de un zen pa dos zen. Abo caba di bay cu un paragraf, brother. Y e ta siña pone mi sinti cu ta algo personal. Esaki ta pa un persona bo skibi? No, no, ami no ta skibi cantica pa un hende, ami ta djis skibi cantica pa con mi Pero ta e riunda feel. bay e inspiracion aki. Ehm, Tin un hende cerca di bo ta pasando algo similar? no, e ta algo mas Un bisa- amigo di bo? No, no, no, e ta algo cu mas bisa basta Bay e ka di pasa den dje? Tampoco. No? No, no, no. Di con bo ta asina specifico, brother?

Shona mi den un bay kuminsé prepará mi ogo so pasobra tur e artistanan ke awor ke kuminsá kapta mi wega ora nan bini nan ta bini prepará nan Ah, nan mester, a advertí bo bo ora bo bin saka mi bo ta Ah, mi sa tra sa se ka kemi tu bin. Hey, mi te quiere da ora nos laga nos oyente nos escuché shonan esa guitar um, e canción Unda ku Chico Benz a kanta ku nan ta kria su yen den dje, ke men e prepará boso, nan ta kria su yen riba e kantiga aki, TD!

Awor sigur mi tin ku puntra bo mi ruman, sigur Moving Forward awor aki boso ta trahando riba e album ke to bai. Si, si, si. Um, awor ki mi sa ku boso sa ke prome di Setsem, right? Esei Aha. ta sali kaba. Si, esei a sali Sa ki ta kaba. son di bon. Si, Awor esaki mi ta sunding. suponé si mi tin ku trek mi konklusi falta dos mas pa sali of tin mas kuanto total? Falta dos, maar totaal te cuatro. Eh, die tres te Jarrett. Jarrett, Jarrett. E ta bida next. Sí. Bo mag, bo mag basha bo kiti canta. bo mag, brother. Sí? No? E ta bida nun koi tambe den compa tambe. Sí. Pero con otro idioma. So, nos, Papiamento. no, nos no. No? con diferente idioma. Ok, se tsema tal ki idioma. Dus se mandar papiamento, Papiamento. mandar Creole. Cherish te bin con algo holandés. Eh, Holandés? Nee, mi quiere avisar, bo, eh, ama, a mí no lo que es holandés at all. Que me entra con algo holandés. Dus je een kompa in het Nederlands. Ja, ja hoor. Ja, hoor. ja, kompa, kompa, kompa. Dame poro. Hey, nice, man. Mijn roman is goed, man. Met een plezier. En pa, pa, pa, Timbos, man. Die Shine Music, man. Sempre porten aan die XFM. I mi programa semper ta bri pa bo persona i e banda pa kualke produkshon ku boso tin na kaminda kemen e nèks produkshon nos ta keda pendiente pa asina boso pasa nos lòs alright Si, no kemen mi ta sowieso. bai duna bo e oportunidat awor aki pa invitá tur esnan am ku ta skuchando pa solisitá esaki bai streame ariba kualkier e streaming platformsnan ku tin kemen invitá nan i gradisí tur esnan ku yuda bo.

ta e a bota un poco saus tambe haitiano den dje so e cantica aki ta completo cantica ta completo toco pa bo scucha como bo baila riba un tickel anto djis sa cu falta dos mas jerry ta na caminda ainda falta velo so bo mes a nos a laga no best for last tambe so asina mi.